Helo bawb! Mae hi'n amser Pasg. Felly, mae hynna'n meddwl, aros lan yn hwyr, bita oia Pasg, a just in general, joio mas draw. Felly, heddi, o'n i'n meddwl sydd yn syniad dda i fi mynd nôl i'r hen ddyddiau a creu Pet Pasg. Oh. So fe'n helpu os ni'n cael y label off yn gynta. Silly. Felly, dwi wedi prynu bach o bits and bobs. Mae gennau'r piggies bach yma. A'r cwningod yma. Oh, cute! A chickies bach. A'r funky glasses yma. A mae dy fi goliadau fyd. So yn gyntaf, wel mae dy fi papur eitha trwchus myn yn, felly o'n i'n meddwl peintio hwn, torri fe allan fel oie pasg, a roi e ar ben myn yn fel o nith bach. Felly, ymlaen â ni efo'r peintio. Fi'n mynd i wneud dreipiau, so un coch, mae'n hynod o therapeutic peintio fi'n meddwl. Dreips bach fel la. A dwi'n mynd i defnyddio glas. O, dyna neis. Felly dyma'r papur efo'r glas a coch arno fe. A nawr, dwi jyst mynd i gadael hwn i un ochr i gael fe sychu. Ac yna, dwi'n mynd i roi y goleiadau ymlaen. Ww, bydd hwn yn exciting. O fi byth yn ysgol fi ennill wobr am yr het gore. Felly, Ddim yn really siŵr sut fi'n mynd i wneud hwn. Fi'n meddwl, os na i cael y sesiwn, mae yna tyllau bach yn yr het, ond mae yna rhyw fath o fel netting dros fe. Felly, fi'n meddwl fi'n mynd i torri fe a wneud gap i'r goliadau mynd trwy. A edrych fel hwnna. Nawr, bydd yna digon o le i'r goliadau mynd trwy. Oh, clyfar! Oh my gosh, mae sesiwn yma yn sbwriel. Rian am het ma. Snip, snip. Oce, okay, rhaid fi di torri y tyllau mewn mynd un. A nawr fi jyst mynd i bwydo'r gwybren trwy'r het. Joio! Wey! So, mae'n edrych yn bert ar y top, Ond chi'n mynd o dan a mae'n edrych fel rhyw cyfrifiadur yn mynd ymlaen. Just mynd i gadael hwnna am nawr ac ar ddurno'r top. Ie, yeah, mynd yn edrych yn cool. Fi wedi creu tyllau fan hyn a mae rhain just yn mynd trwy fel la. Aha! E fi'n lygo hwnna. Yay! Bit na yn barod. Nawr mae hwn wedi sychu. Yeah! Gyda pen, dwi jyst mynd i wneud siap o'i pasg. Just wneud llinell bach fel la. Torri rownd gyda sisiwn. Du, du, du, du, du. Mae hwnna ddim yn rhy ffôl, sa'n meddwl. Bach yn fler efo'r llinellau. Mae nhw wedi smydio tyma bach. Ond pwy a hwyr, pwy sy'n becso de? Ddim fi. Dydy peniau yma, maen nhw fel peniau sialc ma. A dwi just mynd i wneud doodles arno fe. Yay! Ok, so mae hyn yn barod a fi di jazzo fe lan tyma bach, woohoo. Nawr dwi angen creu base iddo fe. A wedyn, dwi'n mynd i creu tyllau eto. Mae'r sisiwrn o dan a jyst yn creu tyllau bach trwy'r het. Ac efo'r tyllau fi wedi creu ar ben y het, i roi darn o string drwy'r twll, mae hi'n deud wrth stryglo, Ta-ra! Rhoi yr wy ar ben y het a wedyn bwydo fe trwy'r twll arall. O, mae'n ffidlu! Ac mae'r wy fel yna efo'r dring dros y fe, a os chi'n flipo hwn drosodd, mae'n edrych fel llawdriniaeth man. Plymu y cordyn efo'n gilydd. Cool, mae'n sefyll. Mae hynna yn edrych yn cool. Dwi'n mynd i roi y chickies bach ar yr ochr. Jyst mynd i ddefnyddio bach o glud ar gwaelod o rein. Sa'n siŵr os mae'r het ma actually mynd i sefyll fyny, os mae ddim mynd i ffito, ond gewn ni weld. Piggy bach. Ah! Fi'n meddwl fi wedi gorffen! Cool, so nawr mae'n amser i mi just gadael hwnna am bach. Na i mynd i ôl batteries ar gyfer y goliad. Oh my gosh, a dyna ni, yr het. Fi'n lyfo fe. Nawr yw'r foment really cyffroes. Goleadau ymlaen. Aaaaah! Dw i yn lyfio fo! Fi'n meddwl mae'n amser cael bwgi bach i ddathlu! Felly, diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo yma. Plîs gadewch i fi wbo yn y sylwadau isod be dych chi'n meddwl o fy het parti.